Türkiýe döwletinde türkmenistanly raýatlaryň saklanylyşy we olaryň öz haklaryny talap edişleri barada maglumatlar. Birnäçe aýlap deportasiýa lagerlerinde oturyp çykan, Tuzla, Erzurum, Çankara, Izmit ýaly ýerlerde saklanylyp, Soňra biz bilen habarlaşan watandaşlarymyzyň hatlarydyr maglumatlary esasynda ynsan haklary barada Türkmen Helsinki gaznasynyň migrantlaryň çekýän horlugydyr azaplary, şeýle hem türkmenleriň öz haklaryny nähili talap edişi barada taýýarlan materiallaryny siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Gürrüňimiziň birinji bölüminde Tuzladyr Erzurum deportasiýa lagerindäki türkmen migrantlarynyň başdan geçirýän agyr şertleri barada gürrüň bermekçi. Howpsuzlyk şertleri sebäpli, söhbetdeşimizi Begenç diýip atlandyrýarys. Biz bilen habarlaşan beýleki söhbetdeşlerimizden Begenjiň aýdan gürrüňleriniň tapawudy deportasiýa lagerindäki türkmenleriň öz haklaryny talap etmekde eden synanyşyklary hakynda giňden aýdylýar. Men birnäçe aý Türkiýe döwletiniň Tuzla deportasiýa lagerinde boldum. Ol ýere düşmegimiň sebäbi talaba laýyk dokumendimiň ýoklugydyr. Metrobus duralgasynyň çykyşynda graždan eşikli Türkiýe döwletiniň polisiýa işgärleri tarapyndan dokument barlagynda tutuldym. Şu ýerde Tuzla hakynda gysgaça aýdyp geçmegi isleýän. Tutulan daşary ýurtly raýatlar wagonlarda saklanylýar. Azyk üpjünçiligi gaty pes. Iýmitiň ýokumy we hili pes derejededir. Gigiýena şertleri pes we oňa gözegçilik etýän ýok. Hajathanalarda suw ýok. Uly täretden soň arassalamak üçin baçokdan kürşge bilen suw alyp unitaza guýmaly. Her näçe guýulsa-da batly suw bilen arassalanan ýaly bolanok. Hajathana hem adam ýaşaýan wagonyň içinde ýerleşdirilen. Netijede hajathananyň ýakymsyz ysy wagonyň içine ýaýraýar. Suwa düşmek üçin şertler asla ýok. Adamlary bit basýar. Bilşiňiz ýaly adamyň saçynda bolýan bit däl, eşik biti, esasan hem içki geýimlerde bolýar. Elbetde, bu hadysalar gigiýena şertleriniň pesligi zerarly ýüze çykýandyr. Lageri goragçy resmi işgärler saklanylýan daşary ýurtlulara, edil agyr jenaýatda aýyplanýan jenaýatkärlere sereden ýaly seredýärler. Tutulanlar hossarlary bilen görüşmäne şeýle şertler bar, Familiýasy bir bolmaly, ýa-da aýaly bilen görüşmek üçin nika hatyny görkezmeli. Beýleki ýagdaýlarda görüşmäne hiç hili mümkinçilik ýok. Duşuşygyň möhleti on-on bäş minut aralyk. Pul we egin-eşik bermäne rugsat berilýär, emma azyk önümleridir çilim geçirmäne hiç hili rugsat berilmeýär. Şu taýda ünsüňizi çekmek isleýän zadym şeýleräk. Tuzlada her näçe şertler kyn bolsa-da, Türkmenistanyň raýatlary gününe kaýyl. Elbetde, näme üçin beýle bolýar diýip sorap bilersiňiz. Sebäbi, Türkmenistanda işsizlik, korrupsiýa ösmegi we başga-da düýpli kemçilikleriň barlygy sebäpli öz dogduk mekanyna gidesi gelmeýär. Giden ýagdaýlarynda maşgala eklemek mümkinçiliginden mahrum boljagyna göz ýetirýärler. Hatda türkmenistanly raýatlaryň öz aralarynda, Bizi ýakynda ýurdumyza deport etmekleri mümkin diýlende, Toba diý, agzyňdan şemal alsyn, gowy niýet et! diýen ýaly jogaplar aýdylýar. Indi Erzurum deportasiýa merkezi hakynda. Erzurum geri gönderme lageri, ýagny deportasiýa merkezi iki blokdan ybarat bolup, ýerzemin gaty hasaplamasak dört gatly binadyr. Ýerzemin gat bilen birlikde bäş gatly binadyr. Diňe giriş gatda adam saklanylmaýar. Ol gatda naharhana, kitaphana, telewizor otagy, dellekhana, kompýuter otagy bar. Şeýle hem Türkiýe döwletiniň medeniýeti bilen tanyşdyrýan Muzeý şeklinde otag hem bar. Ady agzalan otaglardan diňe naharhana we kitaphana ulanylýar. Beýleki otaglar ulanylmaýar. Azyk üpjünçiligi hakynda söz açsak, edil öýde bişýän tagamça bolmasa-da, oňuşmazça däl. Aşaky iki gatda ýuwunmak üçin gyzgyn suw bar. Ýokarky gatlarda gyzgyn suw ýok. Takmynan iki hepdede on bäş adama bir týubik diş pastasy berilýär. Diş şotkasyny özüň lageriň içinde ýerleşen dükandan satyn almaly. Şu ýerde sorag çykyp biler. Puly bolmadyk adam näme etmeli diýip bilersiňiz. Puly bolmadyklara, Bir toprakda kemala gelen watandaşymyz diýip, ýanynda puly bar bolan türkmenler kömek edýärler. Sabyndyr şampun hem on bäş günde bir gezek berilýär. Her adama bir sany sabyn, On adama bir sany şampun berilýär. Lageriň berýän zatlary ýetmedik ýagdaýynda, kem zadyňy dükandan satyn alyp özüň düzetmeli bolýarsyň. Sakal almak üçin, bir aýda bir sany stanok berilýär. Bir gezek ulanmak üçin niýetlenen stanok. Ýagny halk içinde odnorazowyý diýip tanalýan stanokdyr. Matraslar üçin örtük, ýagny prostyn berilmeýär. Her hepdäniň duşenbe güni hapa eşikleri ýuwmana tabşyryp bolýar. Alty adam üçin niýetlenen otagda on adamdan az bolan wagtyny görmedik. Hatda bir otagda on bäş, on sekiz adam bolup galan wagtymyz hem az bolmady. Ýaşaýyş jaýyň içinde çilim çekmek ýa-da ýanyňda götermek düýbünden gadagan. Diňe gezelenje çykanda çilim çekmäne rugsat berilýär. Deportasiýa merkezi çilim bilen hem üpjün edýärmi diýip, soramagyňyz mümkin. Ýok. Dükandan öz puluňa özüň satyn alýarsyň we lager goraýjysyna bellik edip tabşyrýarsyň. Şol çilimden ertir irden gezelenje çykanda üç çilim, agşam ýatmazdan öňinçä hem bir sany çilim berilýär. Takmynan maý-iýun aýlarynda ýakynlaryň bilen telefonda gürleşmek üçin hepdede iki gün rugsat berilýärdi. Elbetde, giden bir jemagat üçin hepdede iki gün ýeterlik däldi. Ýakynlary bilen habarlaşyp bilmedigi üçin, Üstesine erkinligi elinden alynan adam diýseň gaharly bolýar eken. Wagtyň geçmegi bilen, türkmenistanly raýatlaryň çenden aşa kän ýygnanmagy netijesinde, lageri goraýan resmi goragçylara öz nägileligimizi görkezip başladyk. Şol nägilelikleriň esasynda hepdede bäş gün, Sagat ondan on alta çenli telefonda gürleşmek kugyny gazandyk. Bu türkmen halkynyň agzybirliginiň netijesi diýip bolar elbetde. Deportasiýa merkezinde türkmenleriň bu gazanan üstünliginden beýleki daşary ýurtly adamlar hem peýdalandylar. Öz gezeginde lageri goraýan resmi işgärler hem türki dilli milletleriň wekillerini, ýagny türkmen, özbek, gazak, gyrgyz, azerbaýjan milletiniň adamlaryna beýleki halklara seredende mylakatly özlerini alyp barýarlar. Her näçe mylakatly bolsalar-da, göç edarasynyň, ýagny migrasiýa gullugynyň işgärleri bilen hiç kime duşuşmana hukuk berilmeýär. Lagerde okturan ildeşlerimiziň aglaba bölegi, Döwletimiz bizi gerekli bolan dokument bilen üpjün edende, Biz beýle ýagdaýlara duçar bolmazdyk diýende, başga bir watandaşymyz, Ýurdumyzda iş tapylyp, alan aýlygymyz maşgalamyzy eklemäne ýetse, asla gelmezdik bu ýerlere diýýärler. Şu sözlerden ugur alsak, maşgala eklemek üçin gelen watandaşlarymyzyň erkinlikden mahrum edilip, bit basan otaglarda galyp, Her hili kemsitmelere sezewar bolmagyna Türkmenistan hökümeti gerekli bolan resminamalar bilen üpjün edip bilmeýänligi üçindir. Daşary ýurtda ýerleşen ilçihanadyr konsullyklaryň öz işlerine sowuk sala seredýäni üçin esasy günäkärler bolup durýarlar.